Салам тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра пӑлан ҫинчен калаҫу пулать. Вырӑсла олень теҫҫӗ. Мӗн пӗлетпӗр-ха пирвесем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл? Пӑлан! Мӗн туса пурӑнать? Пӗрремеш хутчен палӑртса хӑварма пулать, пӑлансен вӑрӑм та хитре мӑйракисем пур. Корона пек. Тата мӗнпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ-ха вӗсем? Эсир те вӗсем ҫинчен лайӑхрах пӗлесшӗн пулсан, манпа пӗрле тишкерсе тухма сенетӗп. Пӑлансене пархатарлӑ та мӑнаҫлӑ теҫҫӗ. Тата кӗрнекле тесе калама пулать, вырӑсла грациозный. Пӑлансем вӗсем пысӑк егер чернеллӗ выльӑхсем. Йӗркелле палӑртиччен ыттисемпе танлаштарма пулать. Пӑлансен тӗсӗсем виды и подвиды тесен алӑ ытла штук ҫер ҫинче.

Хӑйсен шучӗпе пӑлансен ачисем кӑна мӑйракасемпе ҫӳреҫҫӗ, анчах пур пӗрер пӑлансем, тӗрӗсрех, северные олени. Ак вӗсен амисем те мӑйракасемпе ҫӳреҫҫӗ. Ҫаплах пӗлтерсе хӑварма тивет, лось чӑвашла пӑши тесе куҫарӑнать, и вара вӗсемпе пӑлансен семействине кӗреҫҫӗ. Пӑлансем кӗрхи вӑхӑтра хӑйсен илемлӗ те капӑрлӑ мӑйракисене пӑрахаҫҫӗ. Ҫуркунне ҫитес мӑйракисем каялла илсе пуҫлаҫҫӗ. Сӑнаса курма пулать, палансен ҫинче те вӑрӑм урисем. Ӳче тӑршшӗ вӑрӑм. Ҫаплах мӑйӗпе вӗсен вӑрӑм. Акипуҫи вара пӗчӗккипе пек курӑнать. Тесе пирки каласан, хӑмӑр тӗсрен пуҫланса теттем хӑмӑр пулаҫҫӗ. Пӗчӗк ҫурисен тӗсӗ ҫутӑ хӑмӑр тӗсле пулать. Тата ҫурисем аталанса ҫитиччен шурӑ пӑнчӑсемпе ҫӳреҫҫӗ. Тата интереслӗрех пӗлтереш, пӑлансен хӳрисем айӗнче шурӑпалли пур. Ҫак япаланта пӗлтереше пур. Хӑрушлӑх вӑхӑтӗнче пӑлан хытӑ тарса хӳрине ҫӗклесе чупать. Унтан ҫамрӑк пӑлансем кураҫҫӗ ӑҫталла тармаллине. Нумайрах пӑлансем курӑкпа апатланса пурӑнаҫҫӗ, анчах север енчи пӑлансем белковый ҫимӗҫе те ҫиеҫҫӗ. Тӗслӗхрен, кайӑксен ҫӑмартисене хӑш-пӗр чух вилнӗ выльӑха та чӑмлама пултараҫҫӗ. Нумайрах вӗсем ыйракисене кашлаҫҫӗ. Ҫак япала ӑнлантарать ҫимеҫ сахаллине. Ҫавӑнпа та ирӗксер урӑх ҫимӗҫе ҫиеҫҫӗ. Туй вӑхӑчӗ пӑлансен кӗркунне пулса иртет. Ҫав вӑхӑтра аҫисем амисене хытӑн ӗкерсе йыхравлаҫҫӗ, заманивать тӑваҫҫӗ. Пӑлан ачисем амисемшӗн кашнийӗнчех ҫапӑҫмаҫҫӗ. Кӗрешни редко пулать, сайра хутра. Тата кӗрешеҫҫӗ пулсан та, ытлашши вӑйлӑ пулса иртмест ҫав япала. Анчах пулкаланӑ, кӗрешни вӑхӑтра пӑлансен мӑйракисем те хуҫӑлнӑ. Кайран амисем сакӑр-тӑхӑр уйӑх йывӑрла ҫӳреҫҫӗ. Тӗлӗнмелле пек ҫурисем ҫуралсан, пер сехетрен вӗсем ҫав вӑхӑтрах чупса ҫӳреме пултараҫҫӗ. Амӑшӗ ҫурисене пӗр ҫул сетпе ҫитерсе ӳстерме пултарать, анчах ҫурисем пӗр уйӑхран хӑйсем тӗллен курӑка чӑмлама пултараҫҫӗ. Пӑлансем нумайӑшӗпе пӗр кӗтӳре пухӑнма юратаҫҫӗ. Пӗрле пуҫтарӑнса сыхлаҫҫӗ пӗр-пӗрне. Ҫавӑн пек кӗтӗвенче пӗрер аслӑ ачи пулма пултарать. Тата темиҫе ҫуратакан амисем, унтан вӗсем хушшинче ҫурисем те пулма пултараҫҫӗ. Пӑлансене те пӗтӗм ҫӗртре пурӑнаҫҫӗ тесе шутлама пулать. Нумайрах вӗсем вӑрмансене кӑмӑллаҫҫӗ. Частарах пӑлансене кашкӑрсем аркатаҫҫӗ. Аманнӑ е ҫамрӑк пӑлансене тытма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкра чипечӗк пӑлан вунӑ килограмма ҫитӗнет. Пысӑк пародӑсем йывӑрӑшӗпе ҫиччӗр килограмма ҫитӗнеҫҫӗ. Балансем сехетне алӑ километр таран чупма пултараҫҫӗ. Шывра та вӗсем питӗ аван ишеҫҫӗ. Тата шыв айӗнче те сывламасӑр пулма пултараҫҫӗ. Ҫиме шыраса. Тӗлӗнмелле пек, шыври пӑланпа кабарги, асав шӑлӗсем пур. Анчах вӗсемпе вегетарианецсем курӑка кӑна чӑмлаҫҫӗ. Тата хӑйне евер шыври пӑлан представителӗ мӑйракасӑр ҫӳрет. Пӑлансем ӑшӑ кӗрӗк тӑхӑннӑ пек хӗлле шӑнмаҫҫӗ, нумаях вӗсем сивӗ ҫанталӑка кӑмӑллаҫҫӗ. Ӑшша юратмаҫҫӗ вӗсем. Мӑйракасем пирки тепре пӗлтерсе хӑварма пулать. Тӗрлӗ ҫӗртре пурӑнакан пӑлансен мӑйракисем тӗрлӗрен ӳсеҫҫӗ. Тата ҫимӗҫе ҫителӗклӗ пулсан мӑйракисем час ӳсеҫҫӗ. Чӑнаххипе каласан ҫак выльӑх мӑйракине туять, Мӗншӗн тесен мӑйракисенче ҫиелтен юнкӑ пилярисем пур. Ҫапла вара нумайӑшӗсем ҫуллахи вӑхӑтрах хыҫкаланма юратаҫҫӗ мӑйракисемпе. Ҫавӑн пек хыҫкаланса вӗсем мӑйракисен ҫинче тирне сӗвеҫҫӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн мӑйрака якалать те хытать. Ҫак япала вӗсене сыхланма пулӑшать. Хытнӑ та якатнӑ мӑйрака Хӗҫ-пӑшал пек пулать. Хӑрушлӑ япала! Сайра хутра курма пулать, мӗнле пӑлансемпе пӑшисем хӑйсем ыракисене ҫулаҫҫӗ. Ку пӗлтеретчӗк япалана мӗн вӗсен организмне тӑвар ҫитмест. Тискер ҫутҫанталӑкра пӑлансем вумпилӗк ҫирӗмҫул пурӑнаҫҫӗ. Пӑлансем нумайрах кӑмӑлаҫҫӗ ҫавӑн пек вырӑнсем ӑҫта шыв пур. Тата вӗсем нумайрах хӑйсен территорийӗсенчен таҫта инҫе кайма юратмаҫҫӗ. Хӗллехи вӑхӑтра пӑлансен тесе тӗттӗмленме пултарать, ҫуллахипе танлаштарсан. Тата дополнительный подшерстка ӳсет, ӑшӑрах пултӑр тесе. Пӑлансем, вӗсем кӑнтӑрлахи выльӑхсем, кунӗпе ҫисе ҫӳреҫҫӗ те каҫхинелле хӳтӗлев тупса канаҫҫӗ. Эсир статыр пӑлансене курнӑ пулсан миҫедер вӑхӑт иртсен ҫав тӗлен вӗсене тепре ҫавӑнта курма пултаратӑр. Ҫак япала нумайрах ҫуллахи вӑхӑтра пулса иртет. Хӗлле вӗсем вара нумайрах мигрировать туса ҫӳреҫҫӗ, юр айӗнче курка шыраса. Хӑйсен телле пыл ансем вӗсем мирле чӗрчунсем. Кӑмӑле пулсан сире ачашлатарма та пултараҫҫӗ. Акварат уй вӑхӑтӗнче патне пыма кирлӗ мар. Паянхи кунпа хӑшпер пӑлансем представителӗсем вилнӗ. Тата прорежисем паянхи кунпа вымирающий вид пулса тӑраҫҫӗ. Ӗлӗкхи вӑхӑтра палансене этемсем вӑйлӑ аркатнӑ пулнӑ, нумайрах северти вырӑнсенче. Ҫынсем палансенче нумай усӑллӑ япаласем тунӑ пулнӑ. Ҫаплах вара паянхи кунпа та ҫак пӗлтереш ниҫта та ҫухалман. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Юлташна ярса пар ҫак видеона! Чипер йӑлӑр, туссем!